Арымысыз, хөрмәтле карендәшләр һәм дә безне караучылар шушы түрә өстәл янында сөйләшкәнне караучылар. Рәхмәт, безне карыйсыз. Ә инде шулай Рәхмәт әйтәсем килә. Менә монда безнең түгәрәк өстәлгәннәр җыелган, безнең зәй ягына чыккан, зәй ягында туып үскән безнең кунакларыбызны. Беренче таныштырып китәсем килә. Менә миңа каршы утыра Татьяна Григорьевна Дунаева.

Таныш булыгыз, кемнәр белми, таныш булыгыз. Инде Николаевич янында утыра безнең Геннадий Михайлович Макаров, фольклорчы Галиев Татарстанның атказанган сәнгать эшлеклесе. Бу яшь егетне таныстырмыйм пока, аны үзең әтисе таныштырып, инде аның янында Виталий Васильевич Агапов Татарстанның

Ә, теге әңгәмәгә бик шул китәрмәсә дә, ә, бәлки тыңлап утырып киләчәккә үзенең миенә кертеп, уйларына ә, кертеп, киләчәккә эшләрендә кулланыр дип уйлап. Рәхмәт. Инде
дәвам итәбез. Менә монда безнең яшь кенә бер кызыбыз утыра. Ул да булса безнең Светлана Минеева. Ул Казан шәһәр филармониясенең артисткасы, күп кенә халыкара конкурслар лауреаты. Ә инде янында, менә минем янында утыра Владимир Васильев, Габдулла Тукай исемендәге татар дәүләт филармониясе солисты. Татарстанның атказанган артисты, филармониянең әдәби музыкаль лекториясенең сәнгать җитәкчесе. Менә булар белән барсы белән дә таныштырып киттем. Инде хәзер Татьяна Григорьевна сезгә сүзем иң беренче итеп мин инде теманы әйтәсем килә. Бүген безнең темабыз

Инде мин теге безнең Зәй һәм Мамадыш районнарында керәшеннәр бик күп дип сөйләшеп тә алдык. Шуңа күрә мин керәшен мәсьәләсеннән башлап китерәсе килә әз генә. Галәскәр Камал театрында Туфан Минуллинның Гөргә икәүләре дигән пьесасын куйдылар. Ансыларны ул инде бу Каләскар Камал театрында Татарстанның сәнгать буенча минем уемча беренче театры, иң зур театры. Шунда Керәшен образы сәхнәгә барса, аны Марсель Салымянов куйды. Шуларны эшләгәннән соң Туфан Миннуллин Зирул театр училищесында укып кайткан идем, Щепкинцылар белән. Э, литературный институтта китте кайтканда бер литературный институттан беләсеңме ди таня анда нинди укытучылар укыта мин әйтәм нинди менә мәсәлән михаил павлович еремин мин әйтәм беләм мин анда укыдым мәскәү библиотечный э, э, институтында укыганда инде хәзер шушы арада Чубарьян дигән академикның 90 еллыгы. Бу Чубарьян дигән академик э, теге э, нигә бу э, теге Михаил Павлович космополитлар булып, нигән Мәскәү вузларыннан безнең библиотечный вузга җибәргән кешеләр арасында булып чыкты. Мин инде җибәргән ишек, җибәргән кулган дигән сүз. Кулган ия. Мин инде теге Мәскәүгә баргач та, мин әйтәм, бу Мәскәү вузында бөтенесе шушындый историклар, шушындый укытучылар икән, әдәбият буенча укытучылар икән. Ул карап баксаң, иң яхшы укытучыларны, укытучыларны космополитлар дип мәктәпнең нидән вузлардан куганнар икән.

Шуннан соң хәзер инде күчүемнең сәбәбе ничә менә шушы академик ну шушы 90 еллыгы буенча берничә нидән культура каналыннан тапшырулар бара. Шунда нинди мәсьәлә карала? Россия ул Азиямы, әллә Европамы? Бу Россия белән аншуын турында инде кагылып утыралар. Ә мин инде теге 90-нчы елларда 20-нче 21-нче гасыр башланганда мин әйткән идем, әнинең Азия белән Европаның яз чыккан идем дә керәшеннәрне сөккән вакытта. Россия белән Европаны, Европаны аерып торучы, Европа белән Азияны аерып торучы Россия булса, аны более конкретно Татарстан, ә Татарстан эчендә бу граница керәшеннәрнең йөрәге һәм через душу. Җаны аркылы үтә дип. Через сердце и душу керәшен проходит. Аның җаны һәм йөрәге аркылы үтә. Менә аның, менә аның кайда сызыгы. Чөнки чөнки безнең инде керәшен халкы шушы җирле Булгарда, Булгар җирләрендә халыклар белән дә җирдә дә сакланган бит инде. Ургый гына ургый, ура урдым, ата бабаларның кәсебе. Керәшеннәр кем дип сорасагыз, булгарлардан килә нәселе. Бит инде булгарлардан да катышкан дип. Хәзер әйтеп кара, менә карагыз инде, ни, Максим Степанович Глухов тапты. Кайдан чыккан керәшен сүзе? Э, бу тау халыклары кер, чиннәр, дип, теге, нидә, э, э, Алтай тауларында 10-нчы гасырда христиан динен алган кешеләр, кабиләләр, шушы алар бит инде заманында Батый хан белән монда килгәннәр. 1296-36 елларда бу җирләрне Волжский Булгарияны, бу теге Идел буендагы Булгария дәүләтен җорлап алучылар алар, алар белән. Ә монда бит алар килгәндә Кубрат, Кубрат хан аркасында христианствога күчкән, үзләр җирле халыкларда булган. Катнашканнармы алар, катнашмаганнармы? Хәзерге заманда ярый инде менә керәшеннәрнең тарихы өйрәнелә башлады. Бит теге әлегә Мәрҗани институтында чыгардылар керәшен тарихын 16-20 йөзләр. Бик әйбәт нәрсәләр бар анда. Бик дөрес язылган әйберләр бар. 16-20 йөзләр. То есть после завоевания Казани Иваном Грозным. Ә аңа хәтле булган тарихыбызны әле бер өйрәнәсебез бар. Менә инде минем әйтергә теләгән сүз әле безнең бу чор өйрәнелмәгән дип. Бер бирендә Глуховның шул Максим Степанович Глуховның шул теге кире нәдә теге дә шул Алтайда кешеләр дигән алар дискушеннан да булганнар, үзәк кабилә булганнар, уйгыр дәүләте составына да кергәннәр. Аннары соң тагын бер керәшеннәр турында тагын бер искә алынган җир бар, Болгария тарихы. Болгария, летопись Болгария, но ул әле ул хәндә ныклап ныклап принимать ителмәгән, ныклап әле кабул ителмәгән. Кабул ителмәгән. Анда инде Корсунны, инде теге э, болгарлар э, э, Кырымга барып, Херсон шәһәрендә христиан кабул, христиан кабул ителәр. Херсоннылар Кряшин дип атыйлар бит. Кряшин дип аталганмы, Крёшин дип аталган, Крещон дип аталган, менә аларның тикшерәсе бар. Ул әле период, әле ул период тикшерелмәгән. Менә безнең безнең фәндә. Инде хәзер аның без нидә аның тикшерелгәне дә бит инде байтак. Шуңа күрә теге мин минем уйлавымча инде керәшен халкы, төрки халыклар арасында бер карап барсаң, карак зәндер халкын. Яннан яннан орлык, аттан тигән шуып йөрүче кабиләләр бит болар.

Шул бөтен шушы шулар белән бергә кабул иткәннәр монда. Батый хан белән монда килгән булалар инде. Батый хан килгәндә Полский Булгарияны яулап алучы. Әле тагын икенчесе меңдә өч йөз дә туксан бишенче елда Тимер Тимер хан килә бит монда, Аксак Тимер. Менә Кошка тау Да, аның булуы хак мул юкмы? Шуны белергә дә Ие, менә шуны белергә дә юк. Аның менә шул теге 1395 елның кышында, кышка теге августларда теге аңа Аллаһның ниләре күренгәннән соң бит инде. Ул шушында кышлаган ул, и сразу да ватышып киткән ул. Коштатауда шуннан да булганмы? Ул әле минемчә гаилә ныклап исәп ителгәне юк. Аннан менә шулай иттереп Үзен дә керәшен халкы үзен үзе үзен үзе хас итә икән, менә мин керәшен дип. Инде шөкер дип әйтик, хәзерге заманда ул мин кабул ителә. Мин минем буенча аны теге бөтен 26 елда бит инде безнең әдәбиятта да җавапланабыз, исемне дә җавапланабыз Сталин вакытында, анда, шунда Менә шуңа күрә хәзерге вакытта мин аны Тотар без төрки нациясе дигән төрки нациясе юк. Төрки нациясе дисәң төрк төрк кабул ителә, төрк итеп кабул ителә. Чөнки төрки нацияләрдә анда кыргызлар, ниләр казахларда, төркмәннәрдә, төрекләрдә бөтенесе дә. Шуңа күрә безнең бик якыныбыз, конечно, нация буларак татар нациясе эчендә мин керәшеннәр, субэтнос

Менә алса, теге безнең төрле төптә төпләрдәге керәшеннәрнең тарихында бераз гына үзгәрешләр дә юк икән дигән фикер бар, минем үземнең. Менә мәсәлән, кабан касатта ул калмыйдан мин бабайларның э, э, э, сөйләшкәннәре тегендә өстәл артында утырган, тыңлап утырганым бар. Аларның ничек әле утыз кешедән башлаганнарын, урман төпләп килеп утырганнарын әле башлаганым. Ә бөтен җирдә дә алай булган булса, әлегә ул башта башлангандыр. Сәүләдә ул бик кызык.
Менә менә әгәр дә син бик кирәк булып мин алып китсәм, әгәр әгәр шуңа менә чувашлар дип сөйләшә башладым бит монда. Шулай бит. Мин согласен. Төрки халык аларда чувашларда. Бу бер төрки халык, алар халык чуваш булганчы Алар, аларның төпләре алар үзләре дә әйтәләр, без төрки, борынгы төрки халкыннан төрле кабиләләрдә булгарлар булганнары, аннан соң иде бу бу соңгы ди. Хәзер э, Сәвәләйнең чыгышына, э, э, менә Глуховны Максим был уважаемый, но бу пикер, Глуховның пикере. Мин бакаллар белән элемтә торам, башка артистлар белән әйме.

Шуңа күрә анда такмаклар ниләр, әзәйт кереп сыжанда, булачак әзәйт кереп сыжанда. Әйме, менә моннан булган авыллар, әйме, аларга аларны квартиру әйткәннәр дә, аларга да яшәгәннәр. Алар алар аны яшәгәннәр, түзгәннәр, һәм түзеп бетергәннәр. Алар Туган як арналарын таратканнар. Алар бер кемдә мәҗбүри монда утыртып калдырып, анда яшәмәде. Шуңа күрә Сәвеләйне э, шуашлар, да, шуашлар Мауган Глеев, Маугли. Ну, Умгур Марилар, алар бер качан да төрки халкы телен кабул итмәгән. Хәзер дә кабул итмиләр. Алар Умгур Мари Мардова, алар үз телләрендә хәзер дә сөйлиләр. Әйе, алар үз телләр, алар кабул итмәгән просто төрки телен. Чувашлар да, но андый пикер бар, чувашта күп авылларда шундый бар. Венгрлар, мордвалар, марилар, алар Аларстоннар бөтенесе. Әйе, әйе. Бер феномен. Шуңа күрә
галимнәр әйтә. Если авылыбыз 350 еллык тарихы бар икән, бу уже тәрҗегә менә шул әйтик. 250 ел, а то 350 елны кушарга була авылга. Чөнки теркәгән вакытта авыл булган уже. Беренче йортны салган дип әйтмә, анда уже кеше саны булган, йортлар саны булган әйме. Һәм ничек инде ул чувашлар Мария Мордва авыл салганнар да, и вдруг Котып киткәннәр. Бер җүзү, бер кадәр вакыттан бөтен Сәвәрә авылы татарча, төркичә сөйләшә башлаган. Ни сәбәпле? Анда татарлар сүзе юк бит, юкса. Анда юк шул гыя. Ну килсен ди 100 кеше Казан татарлары каенда. Тары шукындырган нар килсен. Значит, получается, что мы да халыкны э, с, с сонга была отрыва, и мы лором татарча языком. Такого не может быть, дилер. Значит, мы да, мы

Монда инде менә шушы бу бит электән килә башкорт территориясе булган дип. Менә бу Җавантау таулары, әйтәләр менә бу Зәйнең менә бу э, дүрт мунча, э, калган мастер учаклары әйме? Менә бу менә ни? Э, менә теге ни башкорт кабиләләренеке булган диде. Башкортта Минзәлә, Зәйгә, Бөтенесе, безнең бу бәлдән якын. Бу 20 елга хәтләр. Әй, алар бит хәсен таңны әйтәләр, әйме. Уфа, Уфа губернасы дип аталган, шуңа күрә алар диге Минзәлә. Аны беләләр, ну, элек бит монда бит менә Җалантаудан бит таптылар каберлек, әйме. Башкорт бие.

Менә Сәлимәнең бу сәвеләй нидә мин ул сорауга карадым әйме. Булдырып булмый ул. Как менә бүгенге көндә Чуваш авылына даже 100 кешене китереп утырсаң да, ул Чуваш авылы булып кала. Ул булмый, татарча сөйләшми ул. Ул крәшен дә түгел. Кабул итмәячәк. Кабул итмәячәк ул. Да, өйрәнергә була аралашырга. Ну, сәвеләй ул, как это вот. Бүгенге көндә Да, аны нәрсә дисәң дә көрәшче сөйләшә торган авыл ул, әйме? Яшер батыр аның теге мәдәнияте әйме сакланган. Анда бит безнең мәдәният сакланган авыллар, сосор баграш, әйтик, сәвәләй, әйме баграшлар, әйме көче бу яктан. Менә яшьләр өчен Әйе. Кешеләргә проблемалар, материаллар бик. Менә менә сез әйткән, сез әйткән, менә бәлки менә биредә биредә ул барып җитсә, аның белән кызыксынучылар булыр. Әле тагын менә нәйдә теге Иван Грозныйдан башланды дип җавап бирдем дип утырам бит әле. Әле бит аның инде хәзер инде беләбез инде электән электән булган аңгатлы. Нидә әле Татарстан тарихында 1948 елда чыккан учебникта, дәреслектә менә Иван Грозныйның андыйы э, нигә диге татар э, э, динендәгеләргә карата нинди указ булган. Теге местный дигән адимдә булучыларны, үзләрне, аларны обижать итмәскә дигән, аларны не трогать икән дигән шундый нәрсә. Аннары шул Иван Грозныйның шул теге кабат Казан ханлыгын җавап җаулап алганнан соң инде шушы елларда анда бар ниләр старый крещеный, старый крещеный. Иван Грозныйга хәтле старый крещеный булгач, димәк, алар булганнар дигән сүз бит инде. Аннары соң инде менә ике керәшен сүзенең үзенең теге керәшен сүзе теге ниләр пока бит әле тапмадылар 16 гасырга хәтле институтта керәшен дигән сүзне мин әйттем инде теге кершин ул нидә глуховта бар да теге таврих инде булмасын не шул бүтән теге кабиләләр катнашып була торгандыр әле менә минем теге шуны әйтмәкче киләм әле бит безнең вакытта да руслардан, поляклардан керәшен булып китүчеләр бар иде. Безнең үзебездән калган Басрага алында. Менә Зәйдә бит инде булган без Асечная теге зона. Әйе, зона. Анда китереп тутырганнар Шаулыдан солдатларны, солдатларын Смоленскидан Больский шляхтичи барды. Хәзер колледжке эшкә хишларына китереп тора шуларның кызлары да бар бит. Аларны аларның бит кевгә анда руслар гына җитми, крешеннәргә дә биргәннәр. Менә мин э, Гена Михайлович сезгә бирәсем килә сүземне. Менә э, минем тел түгелен аңлагансыздыр инде. Менә сез фольклорчы буларак, Инде без сез хәзер ничәмәнчә еллар безнең Зәй районы аркылы торкылы һәрбер аның э, зиратын, һәрбер авылның, э, һәрбер анда әбиләрен, бабайларын үтеп, киемнәрен, җырларын, аларның көн күрешләрен, э, теге нәрсә белән кулланалар, ничек төзиләр йортны, менә болар барсын да Теге ике генә күздән түгел, дүртәр күздән дә берлек күздә киеп караган кеше. Шулай бит. Менә минем әйтәсе килгән. Мөмкин булганмы ул менә шушы 100 ел эчендә, 200 ел эчендә шушы безнең традицияләребезне югалтыру мөмкин булганмы или юк менә ничек дип сез уйлыйсыз? Сез как э, галим буларак, фольклорчы буларак ничек уйлыйсыз?
Бүгенге көндә э, керәшеннәрнең иң матур сыйфаты ул борынгылыкны саклый белә. Ул борынгы көйләрне э, әле һаман да истә тота. Мондый халыклар күп түгел. Ә менә керәшеннәрнең сондыкларын ачып карасаң, әле анда әллә нәрсәләр табып була. Моның э, сәбәпләре нидә? Мин уйлыйм, менә шулай дип. Э, Керәшеннәр элекке электән туган тумача бергәләп ру шылык белән э, яшәгәннәр. Э, тел белмәгәннәр, татарлар белән аралашмаган, чөнки улар мусульман. Урыс белән аралашмаган тел белми. Менә үзе үзләре шулай җомылып яшәгән, искә төшә бер заман Нәҗип Җиһанов Алтын чәч операсын язган вакытлары турында бер истәлеге бар иде. Кабинетында утырганда, ул белде дә минем керәшем булган. Инде ачылып китте дә сөйли башлады. Без ди Керәшен авылларына баргач ди, сандыклардан ди 17-нче гасырда булган киемнәрен дә тартып чыгарып тартып чыгарып күрсәтәләрме дип, исе акыл китеп сөйли. Соң билгеле инде ул 40-нчы еллар, 50-нче елларда йөрсен. Ул вакытта әлбәттә андый борын әйберләр калгандыр сандыкта. Ни өчен? Рәхмәт инде колхозларга. Чөнки колхоздан чыгармаган кешене хөкүмәт һаман да паспорт бирмәгән.
Паспорт бирмәгән.
Олар һаман да ничек 100 200 ел элек ничек яшәгән, һаман да шулай итеп яшәгән. Менә мин Пидәр авылында хәтерлим, әле күп кеше суккан күлмәк киеп йөридер бигрәк тә хатын-кызлар. Алъяпкычлар, шундый ямьне барысы да исемдә, э, телләре нинди, ис киткеч. Өйләрендә билгеле инде өстәл, сәке, тәре пешмагы, пич, ну, бәйрәм көннәрдә сүлге э, бистәрләр элеп куялар инде. Элеккечә бик ни яшиләр иде. Ә җыр дигәндә инде Арып бетәсең, алар һаман җырлый. Туйларда инде таңата, һаман да җырлыйлар. Китә башлады. Менә ул байлыклар бүгенге көндә безнең иң матур мирасыбыз. Менә Зәй районында бу Мирасны ничек итеп сакларга, ничек итеп яшь буынга тапшырырга, менә бу турыда безнең безнең дә әйтик, район җитәкчеләре тарафыннан тарафыннан ул безнең мәдәният бүлеге тарафыннан да менә ул баш авыртсын иде. Әзерәк уйлашырга кирәк иде. Ни өчен? Чөнки без балаларга бирсәк, моны тапшырсак, димәк, безнең киләчәгебез Була. Бир, бирмәсәк, ә, э, безнең балаларыбыз ә, э, милләтсез, динсез, телсез бер шундый э, кешеләргә әйләнә. Милләт түгел, ә население гына була. Менә Зәй районында соңгы вакытта менә мондый әйтик үзаң күтәрелә башлады. Моңа без тик сөенәбез генә, билгеле. Менә шушы айлыкта Зәй керәшеннәре айлыгын, мәдәнияты айлыгында без күрдек искиткеч фольклор ансамбльләре. Алар арасында балаларында күбрәк күрәсе иде, әмма ләкин мөмкинлек булмады.
Китереп булмый. Китереп булмый. Менә хәзер вакытта. Кудагына түгел, менә шул ситуация. Шулай да.
Әле менә безнең мөмкинлекләр нинди? Безнең музыка мәктәбе бар, сәнгать мәктәбе бар, безнең балалар иҗаты үзәге бар. Алар тарафыннан бүгенге көндә планлы планлы рәвештә нинди дә булса менә этник сәнгать Ны үстерү, э, саклау буенча планнары бар микән? Без аның турында бер нәрсә дә белмибез. Э, бу э, бу эш әгәр дә менә болай итеп барса, әлбәттә, керәшен җәмгыяте дә моңарга булышлык күрсәтә, чөнки бу безнең өчен бик кирәк әйбер. Чөнки менә безнең бу җәмәгатьчелек ул бит безнең секта түгел, Без дәүләт тарафыннан хуплана торган хәрәкәт, мәдәни хәрәкәт беренче чиратта. Шуңа күрә алдағы көндә бергәләшеп эшләсәк кенә була торгандыр. Мин инде балалар турында гына әйтәсем килми, гомумән безнең үзешчән әйтик сәнгать, Хәтта менә күп районнарда туган як нык өйрәнү җәмгыятьләре бар. Бу, әлбәттә, безнең өчен иң якын дуслар булырга тиеш. Бүгенге көндә аларны да без монда күрергә тиешле идек. Бәлки алдагы көндә күрербез. Моннан тыш, инде барысын да әйтеп бетереп булмый, менә искә төшкәннәрне әйтәм. Мәсәлән, мин кечкенәдән үк Тарас Бәшли турында Ишетә беләм. Сез күбесе белә инде аны, ул Василий Багревшевский. Да, Аның әле аның э, матур гына поэмасы бар, э, әйтик, көмеш язулы алтын ат дигән. 30 елларда ул аны иҗат итә, бастырып чыгара, Латин хәрефе белән инде ул вакытта латин хәрефе керә. Әмма ләкин без э, әле менә бу әсәрне күреп, танышып белә алмыйбыз. Бәлки аның буенча яшьләребез операларда языр. Кем белә? Э, чөнки ул безнең э, Василий Баграшевский тарихы ничек? Мин аның белән күрешкәнем булды, сорашканым булды. Нини аңларның инде керәшен школлары турында да сорамакчы идем. Юк ла инде, миннән алдан булган бит ул. Дип кенә әйтеп калды. Ә, ә, минем әни Сибидергем. Әй, Тарас Бәшли, ул менә фәлән бабайны ә, әкиятчы бабай янында гел ятты. Ә, шул әкиятчы бабай сөйләгәннәрне матур иттереп, поэма иттереп язды ди. Ә, ничек кенә булсын, безнең Пушкинда ә, Арина Родионовна үзенең ә, нәнәсе белән шуннан тып ишеткән әкиятләрне поэм итеп язган бит инде. Шуңа күрә менә ул ә, безнең менә ул ә, күренекле әйтик, бүгенге көндә җәмәгатьчелеккә аз билгеле шундый шәхесләребез бар. Аны да зәй башлап җибәрсә, бик әйбәт булыр иде. Зәйнең зәйләрнең кеше кеше җитмәсә, монда Казаннарда бергәләп аны эшләргә мөмкин булыр дип уйлыйм. Һәрхәлдә менә мондый безнең матур иттереп уза торган Мәдәни айлыгыбыз искиткеч матур, бик мөһим һәм дә алдагы көндә шушай итеп бергәләп җыелышып, бергәләп шушындый безнең керәшен сәнгате, мәдәниятын Тантаналы рәвештә карап, хозурланып, шуңарга сөенеп утырырга язсын. Менә сез инде әйтеп киттегез бик э, э, минемчә бик төгәл фикерне. Э, кеше әгәр дә гел шушы үзенең тарихын өйрәнмәсә, әгәр дә гел үзенең ата бабаларын менә җиде нигә кадәрле белмәсә ул үзенең югалта дип һәм дә әйтеп куйдыгыз дин дә дин дигән нәрсә белән дә бәйләдегез әйме безнең бит инде безнең мәдәниятебез безнең тарихыбыз шул дин белән бәйләнгән менә әйтәсем килә зәй районында инде безнең дин дигән мәсьәлә нигрәк Теге русча әйткәндә остарак тора. Менә безнең зәй, э, зәйдә битничебезнең ике чиркәү бар. Берсе Иске зәйдә чиркәү бар. Инде ул э, аны отец Михаил э, сезнең авылдан, шулай бит? Сезнең авылның кешесе отец Михаил безнең кода. Вот, бик күп еллар эшләде башта ул Алабуга якларында эшләде, шунда кайтып күп еллар эшләде. Һәм дә инде яңа зәйдә, нидә, Новый Гордта дибез, анда чиркәү бар. Менә күптән түгел генә яхшы хәбәр килеп чыкты. Булда булса, тагын бер чиркәү ачылды Сәүрәйдә. Безнең Сәүрәйдә чыккан Виталий Васильевич әйтеп Менә бу тема күченче, мин Николай Ивановичның фикерләре менә бу без аралаштык әйме. теге юк менә бу темага да аның да фикерен ишетеп китәрбез дип әйтәсең килә ну яшерен батырын түгел без монда тулы мәгънәдә һәрберебез дә тарихчы да түгел галим дә түгел. Ну, чын мәгънәсендә, сездән башка, дип уйлыйм инде, әмма. Ну, без үзебезне халык турында, үзебезнең фикерләребез, фикерләребез, уйларыбыз бар, шулай бит. Э, ул әйтик, менә авылның барлыкка килүеме, халыклар нигә үзләренең менә теге борынгы э, хәзинәләрен саклап калганнар, бу әйтик, алфавит белән бәйлеме, яки башка сәбәпләр белән бәйлеме? Или аларның тарихлары булмаганмы, шуңа күрә ул менә бу эзсез югалган менә бу хәзинәләр югалганнар, чөнки аларның элекеге әйтик вакытлары булмаганмы, беркадәр вакыттан гына барлыкка килгәннәр, чуваш, керәшен һәм башкалар. Шулай ансы тарихчылар эше. Ну, бер генә фикер бар, опять же, менә Сәвәләй турында әйтәм, чувашларда менә мондый бездә йөргән фикер йөрми.

Менә чувашлардан имеш керәшеннәр барлыкка килгән, такого нет диләр. Галимнәр әйтә.
Малайлар чувашлар, чувашлар керәшенгә түгел, алар Болгарга кайтырга моратлар. Алар без Болгар дип әйтәләр. Юк, бездә бездә генә әйтәбез имешта.
Без Болгаррак сездә менә борынгырак ди.
Борынгырак. Юк, Болгаррак дигән. Борынгырак түгел. Анда Бер, бер елны Казан утларында бастылар бер жылда китап. Әйе. Битләр, битләр Төркиядә үткән булган тарихын үткәнне. И рама бирделәр. Бу сүз ничек булганча, чуашча, татарча Күбрәк чыга, күбрәк чыга, аннанча чуашлар булганрак. Әйе. Ну, әле аны казан, казан, казанлыклар басты, басты. Кстати, извините, пожалуйста, хәзер безнең бу рубль салатны без тарихчылар булмасак та, бөтенебез дә э, керәшеннәр тарихын Беләсе килә, алар турында сөйлисе килә, шуңа күрә без монда хит тарыкчылар булмасак та нәрсә киттек. Мин бөтенләй ул турыда сөйләрмен дип, ул турыда уйлармын дип, ул турыда булыр дип килмәгән идем. Таня да шул вакытта шул темага башлады. Мин бүгенге бүгенге Зәй ничек яши, шуның турында сөйләшербез генә. Мәсәлән, мин үзем турында сөйләшкәндә, э, инде хәзер бик озак сөйләштек, шуңа күрә мин кыска гына сикереп кенә әйтәм. Без, мәсәлән, 4-нче, 7-нче классларда дүрт малай җыелайык та, ич малай балык сөзә идек.

Авыл мәктәпләрендә ул вакытта балалар бик күп йоклый иде. Хәзерге хәзерге көнгә караганда родительләр пешерекләр, ә балалар әз калды мәктәптә. Ә аннары биш авылында һәм Зәйдә ике мәртә мәктәп бар Зәйдә. Средний урта мәктәп. Берсе урыс, Зәйнеке биш авылында бу аннары ачылды Бигештә. Ул

Монда мәктәбе дә күп. Монда кайтып, шуларның уйнагынчы, башта мин чакларда уйнап киттем, Миркәй Айсулда. Моннан миңа тегеннән кайткач бирделәр, мондый мондый шундый берләр. Так что мәктәпләр ничек хәзер яши икән, шуны да әйтеп беләсе килә. Урта мәктәпләр ничли, э, теге мәктәпләр ничли. Балалар бүгенге көндә керәшеннәрнең көннәре, көннәре Аларның диннәрен дигән генә түгел, аларның чем они же, нәрсә нәрсә белән яшиләр. Шуңа күрә мин инде монда Роберт Батуллин булса мактану сүзен әйткән булыр, яңа сүзен әйтәм. Э, юкка гына Зиганшинов, Зингоров, Ренат Гайкүннәр укыткан укытучылар мәктәпләр бер мәктәптән өч народный чыкты. Берсе, икесе народный, берсе народный поэт, мөдәррис. Батулла народный язучы, мин народный артист. Аннары ишесе дә Тукай премиясе лауреатлары. Бер мәктәптә дә андый нәрсә юк. Так что мәктәпнең ул зәйнең аша теге төбәгеннән чыккан җегетләр дип әйтәм инде. Менә болай дигәнбез.
Албайдан чыккан безнең 3 герой.
Юк, 5. Юк, 7.

Бик знаменитый математик укытучы Сузен Гаров бар иде. Вот мин шулар айтам инде. Менә гомерем буе шул математикада шунда математик өйрәнмәгәнгә жәлләп яшәгән кеше мин. Гуманитар буенча китеп. Менә Николай Иванович әйтеп китте инде, бәрабәр э, менә э, үзебез яшәгән төбәкне, э, үзебез Шул халык дип санаган халыкның тарихы без ничә без булдыра алмыйбыз. Дөрес икән. Чөнки бүгенге көндә глобализация вакытында әйбит туганны белмәүченлектә китә, якыннарны да теге күрмәй итмәү, олыларны күрмәй итмәү дигән әйбит. Менә шул начар, җайсыз, куркыныч күренеш ул. Чөнки чынлап та менә безнең бүген инде яшерен батырын түгел, күпмедер тарихында белә, күпмедер безнең мәдәниятне, җырларны, гореф-гадәтләр, җолаларны шулай бит әйе. Һәм инде күпмедер әтән мин шуны гына әйтәм, менә бит безнең перепись. Әйе. Электронный яхшы әйбер, өйгә кереп, керәшен җук, тегесе җук дип сөйләшүче җук, шулай бит әйе. Хәрәк менәме? Электронныйга, госуслуга керәсең, РФ, Перепись населения, менә бөтен нинди сорауларга җавап бирәсең дә и отправляешь анкетаңны. Юк, аннан мин менә үзебезнең тарихны нык белүчеләрнең берсе дип әйтәм менә бу э, Владимирна. Потому что ул Тик торганда башында да килмәде. Үзенең авылы турында китап чыгарды. Это уже сынап өйрәнү дигән сүз. Мин китабын карадым, интересно. И минем үземнең туганнарым, бабайларым аңа барып тоташа икән, оказывается, аның бабайлары белән. Шуңа күрә яшьләр арасында өйрәнүчеләр фәләннәр бар дип юк дигән. Әйе, шул мин нәрсәгә әзер фикер кылдым. Э, Чынлап та, безнең менә бу төп мәсьәләләрнең берсе бүгенге көндә яшьләр арасында телнең саклануы. Керәшен телеме? Әйе. Татар теле дик без, без бүгенге көндә керәшен теле дип авыз ачып без үзара сөйләшкән сөйләшәбез, но без татар теле. Шулай. То есть ник э, чувашларны төрки халык дибез, но алар да татар теле түгел бит. Безгә төрки татар теле. Төрки татар.
Но шул әйбергә интернетта бер көн әйме, җитмеш шақырым җирдән килдек бит дигән керәшен җырын җырлаганнан соң, ансамбль бик күп дискуссия, мин аны даже көтмәдем дә, нинди ни ул, сез каян, ни, фильмнәр, сез кем булганыгыз соң? Мөселман бүгенче сез кем булганыгыз соң, татарлар. Татар бит ул әле менә 20 гасырда, 2019 гасыр ахыры, 20 гасыр башында чыккан халык исеме бит ул. Татар бит ул, әйтәм, тоже ярмәш исем. Сез аңлычыба төрки, борынгы төрки халыклар без. Керәшеннән дә төрки халык, тегеннән Алтай ягыннан да э, татарлар да әйтик татар, мишәрләр дә. Татарларның исемнәрен әйткәннәр дә әл Булгари дип куйганнар белән. Әйе, Булгари. Аннан соң ансында, әйе, Ал Булгари чүп алган, э, татар калган әйе. Ярар, әйе, бик шундый дискуссия күтәрелде. Мин әйтәм, туктагыз, Бөтен халыкларга керәсен дә, э, татар да, мишәр дә, без барыбыз бер халык әйме. Без тигез яшәргә тиеш. Беркем дә олы да түгел, кече дә түгел, беткән дә түгел, киткән дә түгел. Монда җыр тыңлыйбыз. Менә монда сез тыңласагыз, анда керәшен сүзләренә. Кемнән язып алганны без белмибез бу 70 чакрымны. Ак калфак мәйтәм, ул үзгәр килгән вариант. Менә әйтәләр безгә. Ак калфак җырлыйлар, ул гомум төрки җыры итеп, аны үзгәр килгән диләр сүзләрен. Ә ана сүзләре керәшен сүзләре менә Ходай белән бәйле сүзләр. Шуңа күрә төрле җирдә төрле сәбәпләр белән төрле дискуссияләр башлана. Мин мәсәлән, Гафу, хәзер керәшен җырларын күбесен Пире Иначе әйтте, Пире Молин, Пире Молин дип. Ул бөтенләй бер вакытта. Бөтенләй бер җырны ансамбль җырлый. Шуңа нәрсә дип әйтәсем килә? Без инде керәшеннәр, без ничектер менә шулай Может быть, аса дөрестер. Без төрки безнең төбебез мин кайчан да әйтәм. Төрки халыклар инде. Телебез татар икән, төбебез татардыр инде. Төз мин әйтәсем килә, төбе телебез төрки теле икән безнең. Борын әйтик, борынгы төрки теле безнең төбебез төрки иде. Кайчандыр без аерылганыбыз, уже дин белән бәйле буларак әйдә. Ну без әйтик, үзебезнең үзгәрешләр булган развитиедә шулай.
Бәлки бер гади генә сүз. Үзебезнең театрда мин бит бердәнбер инде пьесамда. Шуннан миңа әйтәр теге Асар 90-нчы еллар киткәч, нишләп сез, нишләп син татарга чыкмыйсың? Ну, телегез ди, ни ди, урыс телегез татар теле, а динегез урыс теле. Әйтәм, сез нишләп соң чыкмыйсыз? Өйләнеп. Ничек ди? Мәйтәм, сезнең бит динегез гарәп теле мәйтәм, телегез төрки теле. Сез сезнең анкабат амин әйтә, әйтмә тора. Алар бит шулай. Шулай гына. Телләр гарәп, гарәп, ә телләр төрки. Менә әгәр дә ул карап карасаң, чыннан да һәр халыкның төбендә, нигезендә күп кенә серләр ята дип уйлыйм. Менә әйтеп киттегез. Әйе, менә сез әйтеп киттегез, китап язу турында. Чыннан да менә Владимир Васильев монда утыра. Менә безнең Владимир Васильев кайме, безнең атаклы җырчыбыз, һәм дә инде китап язган Поповка авылыннан Владимир сезнең фикерегез. Бу бәлки анда калып әйтәсез. Беренчедән әйтәсем килә, миңа бүген бик кызык Сезне тыңларга ә күптән күрешмәдек, бик шатмын. Чынлап та бик зур сорауларны күтәрәбез. Аларга бүген үк җавап бирергә җавап табып булмый. Күтәрүебез бик зур эшебез. Чынлап та менә бу җыелышта да Бөтен заинтересованный кеше дип җыелмады, дип әйтергә кирәк. Бу сорауларны яшьләр алдында да күтәрергә кирәк, ишетсеннәр, белсеннәр. Дөрес әйтәсез, менә видеоны төшерәбез дә бит, ул фиксация гына. Ә менә шулай үзем рәхәтләнеп сезне тыңлап утырам и э, кайсын берсен сендерәм үземә. Шуңа күрә менә моңа кадәр үзегездә саклаган өчен, үзегездә менә туган телебезгә, туган шул керәшенебез өчен сеңдергән э, үзегездә рәхмәт сезгә. Яшьләргә күрсәтергә, э, икенчедән менә Фикер шундый. Э, яшьләр белән э, уздырырга кирәк мондый җыелышны. Алар ишетсеннәр, алар да өйрәнсеннәр, җавап бирсеннәр, э, безгә сорау бирсеннәр, безгә сезгә дип инде. Үзебез дә әле яшьләр. Менә сез әйтәсез, Зәй, яшьлегем дип инде. Әйе, әйе, туган. Әйе, әле без без яшьлек турында сөйләргә әле тиеш түгел. Без балачак турында сөйләргә тиешләр. Шуңа күрә сезнең яшьлегегез э, турында сез дә әле яшьтер дип уйлый. Без дә әле күрәбез сезне яшь дип, үзегез дә үзегезне яшь дип э, сизәсездер. Шуңа күрә менә без сезне тыңларга тиеш. Сораулар шундый зур. Менә минемчә, мин шундый сораулар үземдә тудырам. Керәшен. Любой нацияңдә, любой халык име, нәрсәдән тора? Тел, сәнгать, бию, җыр, рәсемнәр, сүз, театр. Ул бездә бүгенге көндә ничек сакланган микән? Бездән соң күпме калыр микән? Менә сезне тыңлап утырам, сез безнең арасында шундый глыбылар. Сез шул кадәр күп беләсез, күп аралашып, күп сүз әйтә аласыз, дөрес сүз. Менә бездә калыр микән ул? Менә аны калдырыр өчен нәрсә кирәк микән? Менә керәшеннәрнең Казанда үзәгендә түгәрәк өстәл арасында сөйләшеп утырабыз. Рәхмәт менә мондый үзәкне ясаган кешеләргә. Монда җыелыша алабыз. Менә үземнең балаларым турында уйлыйм. Алар мин үзем, конечно, 14 яшьтән генә татарча сөйләшә башладым. Керәшенчә микән ул, татарча микән? Керәшенчәдер инде, чөнки әнием дә, әтием дә керәшеннәр. Үзем дә керәшен, малайларым да керәшеннәр. Но сезнең шикелле теге оста керәшенчә дә, татарча да сөйләшә алмыйм. Булдырган хәтле генә. Ә менә балаларым исәнләшәләр генә. Нишләргә микән? Аралашмыйбыздыр. Менә минем яшьлегем турын яшьлегем заманында түгел, балача заманында мин дә әле хәтеремдә калдырам, калдырдым, аралаштылар әнием, әтием туганнары белән. Йөзләп кеше туйларга килә бер ел.

Зәй районының Поповка авылында тугач, анда үскәч, гаиләне коргач, минем өчен менә шул Поповка, Зәй районы иң туган як дип үзем өчен сизәм. Җәй көннәрендә шунда? Җәй көннәрендә кайта алмадым, бала чакта гына. Хәзер укып. Юк, юк, җәйдә бала чагында, бала чагында. Бала чагында да. Әби бабайда.
Дөресен әйтсәм, сирәк мин булдым, но шул сирәк булганда да канда, күңелемдә сеңдердем иң җакын туган җырым дип. Шуңа күрә чакырсалар, булдыра алсам, беренче чакырудан соң да килергә тырышам. Көчемнән килгән булышырга тырышам. Белмим инде, нәрсә? Менә беренче булышам дигән өчен 29-нда безнең закрытие була, безнең айлыкның җабылышы була. Менә сразу без сезне чакырабыз. Ул менә сезне дә, менә Светлананы да, һәм дә Виктор Васильевичны да чакырасым килә. Чыгышлары белән, ә сез нинди карарга? Әгәр дә менә кул чабарга, әйе. Әгәр дә мөмкин булса, мин менә

Бу матур җырны ничек нинди кешеләр белән басканы без беләбез. Менә шул безнең мәдәниятне, театр булдыруны, әйме, чиркәүгә менә священниклар әзерләү, әйме, Зәйдә чиркәүгә булышып күрсәтү, әйме. Мин моны бер генә әйтәм. Без татарларга барып ярдәм сорый алмыйбыз. Безнең артистлар арасында, керәшеннәр арасында да артистлар байтак кына.

чалбар имин. То есть без монда әз генә булса да көчебез бар. Мин шуны әрвәт әйтәм. Сез үзегезнең керәшенне таныйсыз икән, әйме? Сез мондый эшләргә читтә калмагыз. Просто үтенеч. Әз генә булса да өлешегезне кертегез. Менә шул чагында арулык, туганлык, өмә сүзе әйме үзенең менә нәтиҗәсен бирә, мәгънәсен күрсәтәчәк. Чөнки безгә беркем дә булышмаячак. Алар сиңа да Әмма сиңа да әмма без менә шул керәшендә бер-беребезгә булышсак, гына бер-беребезне менә күзәсәк кенә без әмма менә халык буларак без үзебезнең әйтик э, дәрәҗәбезне төшермәбез, сакларбыз киләчәктә дә. Шуңа күрә бу бүгенге генә әйтелгән сүз түгел, чөнки Мондый эшләргә эшләде. Туры әйттең һәм дөрес әйттең. Дөрес. То есть... Элек әйтеп торып туры Юк, туры, туры әйтте. Туры. Юк, инде тегәр. Менә шул ук Зәйдә бит менә безнең ни? Читкә җиткерде, әйме? Ул бит духовный семинарий дигән сүз чыкты. Анда керәшен әйтик менә чиркәүләре прихватларына әзерләү дигән сүз шулай бит. Әбиләр җырларга тиеш түгел, алар җырларга тиеш аның белән әйме? Давай ди менә шул нигә. Мин анда өлеш керттем гөмбәзенә әйме. 20 мең анда әйтик бизнесменнарга таныш ниләргә әйтергә кирәк. Шул бергә дә күтәрергә кирәк болай бер без без зәйләр. Күп өдер өлеш керттем әйме. Шулай менә ул менә туган якка
Орлык ансында сәбәр әйтәсем килә. Менә сәбәрләргә карап, үзебезнең сарсыз баграрда да

Таш магазин, без инде аны таш магазин дип йөрик. Шуның урынында, кырыенда, э, хәзер инде бөтендә тормый ул нидә э, планында, шунда чиркәү салырга. Хәзер инде э, шул ук ниләр, теге әйтләр, клич дип әйтләр, клич әйтләр име, бөтен авыл үзеннән килгән бөтен мөмкинлекләрне бирә башлады. Менә минемчә ул яхшы нәрсә. Миңа да чыктылар алар, миңа да чыктылар, мин аларга берәй-бер аңлаттым. Халыкны гөжләтеп җибәрәсең, барса ура, не, әйме, ул э, яхшы әйбер. Ну, аның алдында булырга тиеш яхшы ат,

Менә аларга менә җыеп аңлатканнан соң әйбә, менә алар инде Кличка чын мәгънәсендә куштылар. Чөнки мин аларга әйттем, кушыласызмы, кушылмыйсызмы, чиркәү булачак. Әйткән булачак. Но әгәр дә сез кушыласыз икән, сезгә ул рәхәт булачак. Ул чиркәүгә керергә һәм әйтик менә савабы да булачак.
Зират җан әйме.
Шуңа күрә әйме чыннан да 40 процентын авылдашлар күтәрде. Менә шулай, менә безнең нидә дә Сарсазда шулай. Шуңа күрә Зәйне дә әйтәм, Сарсазга барырга да, әйме, әгәр авылларында мөмкинлеге бар икән, әйме, анда һәрбер авылда чиркәү булма электә, шулай бит. Шуңа күрә ул село булган, Сова дип аталган ул. Шулай. Әйме.
Ә авылларда не обязательно анда бер дүрт биш алты авылда анда чиркәү булмаган, алар жүргәннәр шул чиркәүле авылда. Шул село Наринда инде ул село Нарин, анда Тирә-юньдә югары баррашта булган чиркәве село Верхний Аны күтәргәннәр дә бергәләп шулай белән. Ну, ул дәүләт ярдәмендә, дәүләт нинде булган ул вакыт заманда. Хәзер бит тоже ул ниләрне әйтеп бетереп булмый. Шуңа күрә мин минемчә, минем әйткән фикерем мин әйттем инде. Менә тамыр әсетәсем килә. Менә 3 җырчы утыра монда. Өй җырсы, берсе керәшен җырларын, авторы да, һәм дә концертлар, икенчесе, уже оперный җырсы. Ә инде хәзер монда безнең дигән ачык кына бер почмакта безнең яр җырчыбыз утыра Светлана Минеева, ул да шул Сарсаз Баграш

Э, Светлана Минеева, скобка, Ясмин. Соң бит мәйдәм бу кая килгән псевдоним. Менә әйтәм үзем, менә бүген сораган идем, әйтәм, әйт, нинди ул Ясмин? Әйтә күр, әйтә танып китәсең килә, Светлана Минеева. Э,

Ә син аны җырлый башла баштан, җырны. Җырлый гү?
Җырла, җул, тагын да җырла, тагын да җырла. Телең э, формулашачак.
Әйе. Тырышмын. Давай. Просто хочу вот э, о себе рассказать, то, что

Вот бик күп сүз, сүзләр шундый ишеттем мин. Сез бит татарлар. Сез бит Шукынланына. Шу, ә, сезне Иван Грозный шукындырган, сез бит мөс, мусульманнар. Шундый күп сүзләр мин ишеттем, именно вот шундый сүзләр. Училищеда, институтта минем белән татар кызлары сөйләшмәделәр вообще. Даже близко не подходили, что син керәшен, син сатлыкҗан. Я думаю, почему так? Неужели мусульман мин? Лицо мое, вот, да? Ну, вот. кто я? Крэшин. Я вообще не понимаю, кто я. Вот. То ли крэшин, то ли татар.

Ни җыр анда белмәдем вообще. Потому что, может, минем әбиләр, бабайлар, бөтенесе үлделәр бик яшьтә. Әниләрем почему-то вот Хотя минем әнием бик матур җырлады. Әтием, әтием аңа вообще бирмәде җырларга. Ул вообще был против. И вот ничектер менә вот минем менә шундый семья. Это мне кажется вот именно әниләр

Шундый матур җырлар, оказывается, безнең иң матур җырлар. И так стыдно, что вот Ничего.
Сине перспектива фигенный, хәзер уже весом бар. Җыры буларак әйме. Керәшенгә керәшен җырын җырлар әти урында. Я не играй, Лиза. А вот син Мишәргә барып әйме, керәшен җырын матур итеп бәй. Вот это, я мин, бу сүзне храмка әйттем, заманда. Мәйтәк нидә? Гайнай садыр мә әйтте. Мәйтәк керәшенгә керә, нинди керәшен җырын җырласаң да ул матур. Йо, менә син шуны нишәрләргә или башка халыкларга барып э, җырлап, күрсәт, менә гөргүле кияүләре башкасына әйме. Менә ул сагында ул була. Шулай бит, шуңа күрә дәрәҗәгез бар, җәяшләрсез әйме. Э, Балачыга да әйтәм, балачыга башлама. Алла бала җәймә, э, цветокка да әйтәм әйме. Чөнки э, сезнең дәрәҗәгез бар, тавышыгыз бар, талантыгыз бар әйме. Менә керәшен җырларын алда бәйм борынгы ниләренә, шундый ниләренә. Менә шул 70 чакрымны син әйме. Хәзер әллә кемнәр, мен мин аны эстрадный вариантта чыгардым әйме. Хәзер э, әллә кемнәр бәрәмәчләр дә әйтә, безнең җырны җырлады. Да, аны хәзер аерып булмый. Менә бу ни дип әймен. Бу безнең халык җырлаганнан менә үзебезнең вариантта. Башка җырлар бар анда. Ни. Шуңа күрә сезнең әле ни вообще ничего не потеряно. Мин әйтәсем килә, әле э, шул дигән кулланып, э, Васильевка әйтәсем килә, э, керәшен белән керәшен җыры белән безне шатландыра әле. Чынында белән тавышым
Безнең Петров балаларының нация картын микрофон кирәк түгел. Менә бер предложение бар. Әйе. Мәрхүм Гөргүл дәдәй. Ишә чакта үзем бар ашты, утырып өйдә сөйләшеп утырганда. Әйе. Әйе, без синтән дип язабыз. Оперет. Бу бер җигерме ел. Гәрәгәрәки.
Булдыр шул бит. Хәзер бу темага без уйлана башладык бит әйме. Аны ялар, аны бит ни булса канвасы бу э, бит әле бер бер көн гәрәк чыкмаган. Карагызларга
сценарий язган иде, шуңа күрә ул Могут бар дип әйтәм.
Может быть. Акса әйтә, бу миңа әйтә. Ник менә ул действительно ул темага берәнди э, музыкальный берәнди э, ну спектакль шикелле яшьләр. Ну спектакль.
Юк.
Понятно, не все время музыкальный менә ни матур итеп җырлый тора. Потому что гөргер көйләрендә бит безнең җәй җырларын традицияләре юк анда. Юк.

Ә Казанның педагогика университетында укыдым мин, Чаллыда филиалы булды. Менә шунда этнографический экспедиция шикелле безне җибәрделәр авылларга. 1996 елда мин Паковкага бардым. Олы кешеләрдән сорашып, менә шуннан башладым. Әйе. Исәннәрдән. Исәннәрдән. Менә хәзер җөри башласам, исәннәрдән. Белгән кеше калды микән, юк микән дип. Калса да бигәйсен.
Калса да бөтенесен дә белмиләр инде. Минем сөенечемә Иван дәдәй исән булды әле ул вакытта. Ул 95-тә үлде микән, Ничә? Туксаннан артты инде. Но ул миңа хәтере буенча җиде буыннарын сөйләп бетерде. Менә авылларда шундый кешеләр бар әле инде. Менә яшьләргә шуны әйтеп калдырырга иде. Нинди, нинди источниклардан? Менә кирәк бит менә моны. Менә бит кирәк бит менә моны әйтү. Нинди теге. Менә шундый шундый авыллар, авыл тарихын менә шуннардан әле карарга була. Попов кыякларын әйтеп кайсы архивларда? Хәзер әйтәм.
Менә шунсы шаккатты шимә. Җиде буынны ул исемнәрен әйтте. Мин башта уйладым, җылгыша бу. Ышанырга булмый. Ярык яздым инде. Икенче сведениеләр юк бит Хәзер э, э, туганнарымның бутакларын инде өйрәнә башладым. Туганнардан сорашып, әй, ансыз булмый. Э, дальше теге

Әйе, без кайчан микән башланды беренче китап? 1861-57 елларга кадәр бардыр дип уйлыйм. Безнең районда. Ул Югары Багражда, Зәйдә, Ну, кайда туганнар яшиләр инде. Иә. Шул приходлары дөрес әйттегез. Һәрбер авылда чиркәү булмады ул. Зур авылларда гына, селоларда, әйе. Менә югары Багратта мин өйрәндем. Мифрийский китапларны Зәй Әхмәттә булды микән? Нәрсә?
Чиркәү.
Бар.
Менә шул.
Хәтерләп алды. Әйе. Шулардан эзләп Китап яздым. Э, мин э, сез сорадыгыз тарих буенча. Жоқ, менә шушы э, авыл тарихын язганда мин источник. Менә мин ике китапны яздым. Димәк, тарих, авылның тарихы һәм нәселнең тарихы. Ул ике китап. Әйе, авылның тарихын мин яздым инде газетларда.

Алтынчы җылда сатып алганнар безнең җирлеген инде, Поповка җирлеген.
Сортоздан күчкән Сортоздан
районының күн яклары бит Оренбургтан булганда анда булганнар артистта. Нигә Башкортстанга биргәндә артистны Башкортстанга биргәннәр, ә Татарстанга кайтканда Башкортстанда калганнар алар. Менә бөтенесе дә калганмы, юкмы? Менә, менә теге авыллар... Уфадан калдылар, документлар шуңа күрә аннан да карап Метрическийлар, аны инде теге ничәнче буынга барып җиткән. Беләсез, беләсезме, бик кызык. Сез карадыгыздыр инде ул метрический китапларны. Яшьләргә әйтәм инде. Менә шундый кызык әйбер. Менә мин эзләдем, эзләдем. Бабайның, әнинең, атасының туган көнен дә белмәдек. Чөнки сугышта үлгәннәр, әниегә ул заманында бер яшь кенә булды, конечно, исемдә калмады. И мин озак эшләдем архивта, но 11 июльдә бардым очередной раз инде. Тагын бер тапкыр архивка бардым и бер китапта таптым бабайның туган көне 11 июль Шул ук көнне. Мин, мин утырдым, ошарым кеше. Менә бабай, туган көнең белән дип, менә шундый сүзләр белән таттым мин аның туган көнен. Шуңа күрә барыгыз, эзләгез, өйрәнегез. Уфа архивында 1600 елга хәтле метрический книгылар бар. Шуны әйтәсем э, килә, менә бу өстәл арасында ике дәдәем утыра. Менә өйрәнмәсә, өйрәнмәсәм ие, аны белмәсен. Э, икесе дә э, Виталий Васильевич та, Николай Иванович та минем дәдәйләрем, туганнарым, между прочим. Ничә ничә буын бар инде булар? Хәзер белмәссең инде, дүртенчедер инде, имин бишенче булмаса. Миңа дүрт дигән була. Әйе.

Халыкның бит шулай ук шәрәфе булган, шулай бит әйе, родословный. Менә әйтәм татарлар дип әйме, ник татарларны тоталга соң? Татарларга хәтле менә үзләре буыннар ник Марсел Әхмәтҗан барламыйлар. Марсел Әхмәтҗан дигән шәһәр язучы бар. Аның булар, булар бит өсте Чингиз хан бар ташлады. Чингиз хан гына түгел, ул Мөхәммәд Пәйгамбәргә бар. Әйе, әйе, әйе, әйе. Аңа шансаң. Әйе, әйе. Соң бит, соң бит татарларга да килеп кушылган теге

Татарлар бит, татарлар дип әйтәләр. Мин анда алар теге татар кабиләсеннән генә чыккан булмагандыр. Хе, кайсы кабиләдән чыккан булса да, бу минем ни генә, бу э, исторический источник түгел. Минем фантазия гына. Шунда хәзер тегеләрдән чыкканнар шушы э, ни шушы военный начальник янында булган Булар да инде военный начальники, только меньшего размера, э, теге хан хан белән түгел. Шулар татарлар. Менә ни килә, гаскәр килә име? Татар инде. Тартар. Татар иде ул. Татар, татар. Ә тар- татар исеме ки- кемдә кала? Нидә шул теге Европалар. якын якын йөрүчеләрдә? Ни өчен ме- менә шулар? Мин минем фикеремчә менә шулай булган ул. Чөнки аларның яни теге татар на- татар яни нациясе м, милләте ныклап тупланып җитмәгән ул Иван Грозный э, мене, э, ш- Хокны икәндә җаулап алганда Казан ханлыгын җау. Анда бит нигә Золотой Ордада ничек болар тупланган булсын, 21 ел эчендә 25 хан үзгәрә Золотой Ордада.
Тупланырга мөмкинлек тә юк. Мөмкин каян булсын ул?
Әле э, нидән ни, ни өчен үзгәрә? Әле бер урус килеп чыгып каршы бар утыра, өскә менеп утырасы килә. Әле икенче урус. Аннан тагын теге Средний Азияны Тахтамыш үзе башта тегенең белән дус булып йөри, аннан Тамерлан килә. Бөтеннәсен яңадан тагын бер мәртәбә кырып чыгарга. Шулай. Чөнки аларның әле үзе оешып җитмәгән булган ул. Ә инде татарлар, әндә теге руслар нинде ул тартары тартары килә, чөнки алар җау була аларга киләләр. Менә алар тартар татар.

Петр Первый пробный булган аларның тоже. Ничек булсын, барыбер.
И противоречие итәләр Битрийский китабы белән. Тәкъдим, тәкъдим.
Әйтегез менә.
Менә шушы шушы үзенең менә утырганнар име, менә шушы источникларны исемләп нитеп төзеп. Әйе. Нигә яшьләр организацияләренә бирергә? Менә шуларда шулар бар, шуларда шулар бар, шуларда шулар бар дип. Турыдан туры. Кем кар, кем кар яла, шуны бит инде аннары соң. Менә менә шуларда утырган кешеләрдән җыеп алып, э, шулар бергә җыеп, менә шушыны. Нигә? Менә шушыны, э, менә шушындый источникларда менә шундый тарихны, шундый тарихны, шундый тарихны табарга мөмкин дип, шундый методичка кычкына, кечкенә методичка. Булар безне. Булар белән кушырга була, шундый фикер Безнең туган як тарихы белән кызыксынучылар бар. Алар әзер Мәскәүгә дә барырга, Казанга да килергә, әмма ләкин аларның мөмкинлекләре юк, чөнки күбесе пенсионерлар. Шуңа күрә Зәй районында табылырмы андый ярдәм күрсәтү мөмкинлеге музей генә
түгел яисә башка районнарда да менә бу мәсьәлә ачык килеш кала юк зәй генә дә түгел зәй яшьләргә бит тә дип итәргә була Мәсәлән, инде сез дөрес әйтәсез, олылар анда җыри алмый инде хәзер. Менә мәсәлән, яшьләргә дөрес әйтегез. Яшьләр бит әле яшьләр, шуңа күрә алар шушы сорауны үзенә сеңдереп, киләчәктә Шушы эшләрне башкарырлык көчи дә, менә ала, алла бирде бит, әйме. Мин кайттым менә Буламыкта. Әйткән микән, әйме, күңелгә керде, менә подарындым, әйме, Буламыкның 19 елы Буламыкында. Чиркәү җиткерү турында. Күңелгә керде. Пандемия җылына эләкте, әйме. Буламык Мефодий әйтә, башка вакытта җиткерсәң бер хәл иде, син бит шушындый шаукымлы җылга эләктең, ди. Шушы туктатмыйча әйбер. Шуның шикелле яшьләр бит үсә тора. Алар көчләрен җыеп әйме, менә бу сорауларга җавапларын эзләргә җайларын булырга мөмкин. Сезнең ничә? Әтә балалар. Сезнең дәрәҗәгә менә җитәселәре бар. Шулай. Әлбәттә.
Менә хөрмәтле кунакларыбыз, шушы түгәрәк өстәл янында без инде сезнең белән күп кенә сорауларга Күп кенә проблемаларга да кагылып киттек. Шул ук керәшен темасы, шул ук китап язу турында, шулай ук үзебезнең әзме күпме авылыбыз, үзебезнең хатирәләребез, болар барысы да әзме күпме үзенең чагылышын алды. Шулай проблемасыз бер җирдә дә мөмкин түгел. Менә бер икегә дә бер нәрсә эшли башласаң да, Аның йөз проблемасы йөз не килеп чыга. Яки сорау килеп чыга. Шуңа күрә бүгенге безнең очрашуда менә сөйләштек тә бөтен сорауларны чиштек дигән нәрсә түгел. Чыннан да менә әйтелгән бүген тәкъдимнәрегез бөтенләй бу Сүзләрегез, әйтелгән менә бу фикерләрегез, минемчә, монда гына түгел, бу фикерләр белән безнең район зәй керәшеннәр генә түгел, бүтән якта яшәүче керәшеннәр дә, минемчә, кушылыр дип уйлыймын. Чөнки шул ук дин мәсьәләсе, шул ук мәдәни өлкәдә, шул ук әдәби өлкәдә, шул ук театр өлкәләре, музыка өлкәләре, яшь җырчылар традицияләрен күтәреп чыгу, аны саклап калу. Чыннан да, әгәр дә без 10 ел элек, 15 ел элек без Керәшен коллективларына костюм тектерү өчен андагы шул кадәр зур проблема булганда, димик, ничек булырга тиеш аның нигәре, бөрелешләре, нигәре, нитәкләр, хәзер аның белән безнең проблемабыз юк, Аллага шөкер. Хәзер безнең тегәргә акчадан бирәләр. Аллага шөкер, безнең районыбызда тоже керәшен темасына проблемаларга безнең каршы килмиләр. Да, нет, бөтенләй шәйтәләр, чишәләр юк. Алай, Аллага шөкер, исполкомда, башкарма комитетта безнең глава да ул сорауларга һәрвакытта да ачык. Һәр вакытта да э, ишек ябылмаган, ачык. Без киткәндә, э, сораулар белән кергәндә, э, беркайчан да җөрмәгәләр монда дип куып чыгарган юк. Шуны дәлил итеп, мин әйтәсем килә, хәзер 20 елдан артык безнең Петро бәйрәмнәре, шул ук анда Якты күлдә безнең үзләре уже престольный э, как бы бәйгәннәре казанский шул ук менә сезнең э, шул ук боланоклар име тора бара бүтән э, авылларда хәзер югары баграрларда ул торыйшын ул бәйгәннәр хәреп күтәрелә ул дегени киңәш ала фольклор коллективларының все таки безнең ние нигезе бар менә игнат михайлович ул турыда бик яхшы әйтте чыннан да нигез бар Үстерергә кирәк. Үстерергә кирәк. Аның белән беркем дә спорлашмый дагын. Шулай ук минемчә Николай Иванович фикерләйте театр буенча дагын да театр дигән нәрсәне Татьяна Григорьевна да ул мәсьәләне әйтеп чагылдырды. Ул ниләр, минемчә, ул проблемаларны безгә чыннан да югалтмаска, дәвам итәргә, шул ук дин мәсьәләсе дә менә менә әйтәсем килә барыгызга да бик зур рәхмәт килүегез өчен. Менә безгә менә үзегезнең фикерләрегезне әйткән өчен, тәкъдимнәрегез өчен. Болар бөтенесе дә чыннан да теге кыйммәтле. Вот. Акча белән генә үлчәрлек нәрсә түгел. Вот, сез инде гомер иткән, күпне күргән, күп материалга заялы кешеләр. Сезнең әйткән һәрбер сүзегез безнең өчен чыннан да абруйлы, мәгънәсе бар. Шуңа күрә инде менә монда сөйләшеп торган бөтен генә сүзләр, менә бу бөтен әйтелгән нәрсәләр, минемчә, безнең районда да һәм республика күләмендә әгерәшергә бар җитсә, минемчә, бик яхшы булыр иде. Һәм дә ул барып та җитәр дип уйлыйм. Потому что безнең ни өчен дигәндә, потому что мен дәсәм әйтәм инде. Ни өчен дигәндә, безнең хәзер Татьяна Григорьевна дөрес әйтте. Без хәзер аяк тибеп әйтә алабыз. Сөйләшә алабыз, үзебезнең проблемаларыбызны күтәрә алабыз. Шулай бит икән, Гөлгөлме? Зәй районына менә шушы шушы айлыкны оештырган өчен зур рәхмәт сезгә.